א גוטן אוונט, מאנטאג כ' באייר תשע ע ח, גאנצע שורה פון זאכן צו רעדן, אנהייבן, כ'ווייס נישט צו מען קל אדער כבד, אפשר אנהייבן מיט די שווערערע זאכן, מ'טאר נעמען פריערט מיט דעם ענין פון די סקול. כ'האב אייך שוין דערציילט די לעצטע וואך וואס טוט זיך אפ אין אפאר סקולען וואס מיר דארטן ארבעטן גוים, און ליידער מען גיבט נישט אכטונג. און יעצט איז דא הפגנות אין בית שרה איז דא הפגנות אין בארא פארק קעגן די מנהל דא, ר' קליין, און ער פארשטייט נישט וואס מען וויל פון אים, ער האט דאך גארנישט געטון. ער כאפט נישט אז די טענה איז נישט אז ער האט חלילה עפעס געטון, די טענה איז פון עלטערן מ'האט אים געזאגט אזויפיל מאל און ער האט גארנישט געטון, דאס איז די גאנצע טענה, קיינער נישט קיין נביא, ביז מען זאגט נישט ווייסט מען טאקע נישט, על אף וואס א מנהל דארף עכט האבן שכל און אכטונג געבן נישט לאזן א גוי צוזאמען מיט די קינדער. אפילו לאמיר זאגן מען דארף האבן א גוי דארטן פאר ארבעט, ווער זאגט אז ער דארף זיין אינדערשוין ווען די קינדער זענען דארטן דא? פארוואס קען ער נישט זיין אפגעצאמט, אדער אביסל מיט מער שמירה, אדער נישט לאזן קיין קאנטאקט צווישן אים מיט די קינדער? דאס אפשר יא, אבער דאס איז א ענין וואס די אלע מנהלים, קען זיין אז ס'איז א גרויס פראבלעם, ווייל ער דארף פארשטיין אז זיי וואס איז געשען דא וואס זייער מעגליך אז ס'איז אין אנדערע פלעצער אויכעט, איר ווייסט דאך ווי זאגט מען א גנב שמייסט מען פארן כאפן, די זעלבע זאך דא אויכעט, די אלע דאס ווייל מען כאפט זיי נישט קוקן זיי נישט און זיי רעדן נישט, די זעלבע זאך אין אנדערע סקולן, מען טוט אפ אן א שיעור זאכן וואס מען רעדט זיך איין קיינער וועט נישט וויסן, ניין ס'איז נישט קיין גאנג. אבער דא צו דעם צו דעם מנהל איז א שווערע תענית, די תענית איז. מ'איז געקומען, מ'האט דיר געזאגט, מ'האט דיר ווי זאגט מען אזויפיל מאל מסרה געווען, וואס האט ער געזאגט די עלטערן, נע ס'איז גארנישט, מ'דרייט א קאפ, ס'איז נישט ערנסט, דאס א מנהל טאר נישט אזוי, ווען א מ'קומט מיט א טענה, אפילו ער זאל האלטן אז ס'איז נישט אזוי, ער דארף די ערשטע זאך גיין בודק זיין, און ער זאל בודק זיין. מאכן א גוטן אינוועסטעגעישן זען צו ס'איז ערנסט צו נישט, ווייל גיט א קוק, ווען ער וואלט ביים ערשטן מאל ווען ער האט געהערט וואלט דאס געטון, וואלט ער דאך פארמיידט פון אזויפיל אנדערע קינדער פון די צרות. ווארט מען ווארט מען ווארט מען ביז ס'ווערט שוין א טומל ביז ס'געפינט זיך איינער צו צוויי פון די עלטערן וואס זענען מחליט אז זיי גייען ארויס מיט א קאמפיין, וואס דארף מען אנקומען צו דעם? ווען ער וואלט אין די ערשטע מינוט גענומען און געטון אין דעם וואלט ער דאך נישט צוגעקומען צו די גאנצע זאך. יעצט וויל איך אוועקשטעלן אן אנדער פראגע. וואס קומט אזא איינעם ווען דא עקסטרימע וואס זאגן ער דארף גיין אין דזשעיל, אנדערע זאגן אז א איד זאל גיין אין דזשעיל איז נאך נישט אויסגעהאלטן, ער האט דאך אליין גארנישט געטון, ריכטיג ער איז נישט קיין קיין ווי מ'זאגט קיין מאלעסטער, די זארט זאכן טוט ער נישט, אבער אחריות, אחראי איז רבונו של עולם, ביסט א מנהל, ביסט א פרינסיפל, דו פירסט די מוסד, דו האלסט די מיידלעך דארטן, דו, דו, דו ביסט ממונה אויף די אלע ארבעטארערס, ס'איז דיין אחריות, דיין אחריות, אויב איר פרעגט מיר וואס מ'דארף דא טון. איך וויל נישט פסק'נען דא, די דייטשע דארף מען אוועקשטעלן א בעזעם, און זיי דארפן פסק'נען, זיי דארפן מחליט זיין וואס מ'דארף טון. די שיטה פון אים נעמען גלייך און אים אוועקפירן אין די פאליציי און מ'זאל אים ווי זאגט מען, חוקר ודורש'ען און מ'זאל אים שיקן אין תפיסה אריין, אן א רשות בעזעם טאר מען אזא זאך נישט טון. נע, דא זאכן וואס מען דארף אכטונג געבן, ס'דא פלעצער וואס איך ווארט נישט אויף בעסטן, ווייל דערווייל קען מען מאלעסטן נאך, למשל ווען מען רעדט וועגן א מאלעסטער ממש, דא יעדן מינוט וואס מען ווארט און יעדן טאג וואס מען ווארט איז א סכנה פון אנדערע, איז אויף דאס צו פארמיידן נישט טאקען איז אזוי ווי ביי א מלחמה, אז א מדינה הייבט אן מיט א מלחמה, די אנדערע מדינה גייען ווארטן, מען וועט גיין רעדן, מען וועט גיין פרעגן. און דאן זעמיר גענומען רשות, הע הע הע, נישטא קיין צייט, צו זיך אנגעבן דארף מען גיין, זעלבע זאך דא אויכעט, א מאלעסטער איז מאלעסטעט, אזא איינער קען מען נישט ווארטן, און אזא איינעם מוז מען טון וואס מען קען אים אים מרחיק זיין פון ציבור פון קינדער יעדע מינוט, אבער למשל ווען עס קומט צו א מנהל וואס ער איז נישט דער מאלעסטער, ער איז נישט מען וואס ער טראגט די אחריות, דא איך וואלט געזאגט. אז מ'דארף זיך גוט דורכרעדן, מ'דארף זיין א הלכה, דא דארף מען הלכ אין א הלכה'דיגע וועג דארף מען מחליט זיין וואס מען טוט, דורך גיין שטיל טאר עס נישט, ווייל אויב מנהלים וועלן זען אז אזעלכע זאכן גייט דורך שטיל, איז השם ישמרינו, העט מען נאך הערן פון נאך אזעלכע זאכן, אבער וואס צו טון און ווי צו טון, ווי צו האנדלען דעם ענין, ערנסטע רבנים, מומחים, מבינים וואס פארשטייען דעם ענין, זיי דארפן באשליסן וואס איז די ריכטיגע וועג על פי הלכה דא צו האנדלען. א גוטן אוונט.